Osman Aqçuqraqlı, Nenkecan hanım türbesi. Nenkecan hanım baygın bir halda kendi-kendine, Ya Rabbi, Senden medet! dey ür edi. Qanlara bulaşmış eller ve tebdil olmuş çehreler ve. Elhasıl, her bir muharebe alâmetlerini közü ögünde körüyor. Selâheddin bek yaralanmış. Onı buqağaladılar, bir tarafa köteriyorlar. Mecruh ve mazlum yigit qanlı ellerini uzatıyor ve onıñ arqasından Ninkecan hanım dahi kele yürüdi. Han qızı yürüyerek daa qayanıñ kenarına qadar keldi. Burası haliye bir yer edi. Aşağıda dere içini bir zalâm qaplamış, yalnız ormanlıq içinde bulunan büyük Sevre qayalarınıñ töpeleri közüküyür ve dereniñ üzeri parlaq bir tuman ile qaplı. Çufut qale qaylığınıñ töpesinde esen ruzgâra qarşı yayılmış beyaz mahramanıñ içinde Nenkican bulunıyrdı. Onıñ Çehre-i dil rubâsında müdhiş bir numayışlar zahir oldı. Üzerinde taqınmış olduğu altınları pertevriz oluyır. Nenkecan hanım bir sedai müessir ile birisiniñ ismini çağırıyır edi. Zavallı qızçıq biñ türlü nalelerden soñra bulundığı yerden ğayıp oldı. Han qızınıñ bu hareketini arqa taraftan. Müşahede eden askerler, Alla, Alla, han qızını qurtarıñ! sedalarıyle dehşetle hayqıraraq Menkecanıñ bulundığı mahale keldiler. Faqat bunlar keldiklerinde Menkecan hanım aşağıda beruh yatıyor edi. Qorqmuş askerler bu ehvalı kördüklerinde, Enelilâhi! diye teessuf han oldılar.

Çufut qaleniñ kenarında qaya içinde kesilip yapılmış bir mağara vardır. Onıñ içinden hiç bir türlü savt ve seda yer yüzüne eşitilmez. Burası, zaman i evelde Çufut qaleniñ zindanı ve hapshanesi olıp ve onıñ içine bir-eki basamaq taş nerduban ile kiriyorlar. Bu mağara eki odadan ibarettir. Bunlardan birisi mahkeme odasıdır. Onıñ vasatında eki taş direk ve divarlarında halqalar mevcuttur. Ve digeri dahi, yerli ehaliniñ çıñlı qoba ve yaki qorqulı qoba tabir ettikleri odadır ki, onıñ içine evelki odadan keçilip kirilir Ve birinci odadan bir arşın mıqdarı alçaqtadır. Bu oda dahi qabaatlıların ceza ve idmanına mahsus imiş. Hannıñ emrile Salâhiddin beg buraya bıraqılmış edi. Vucudı ezilmiş ve yaralanmış genç yigit bu hapishaneniñ içinde bidar bir halda yatıyor edi. Mağaranıñ çirkin divarları ve alçaq tavanı onıñ bimecal vucudını sıqıyor edi. Odanıñ divarında qayadan kesilmiş ve pencereye müşebbeh bir delik var. İşbu delikten küneş ziyası şu zir-i zeminde lâht misal qazılmış rutubetli ve qaranlıq taş mağaranıñ içini aydın atıyor ve onıñ zemininde bir taqım taafune yüz tutmuş insan qafaları yatıyorlar edi. Salâhiddin beg çabalaya-çabalaya taştan kesilmiş pencereniñ ögüne keldi. Pencereden etrafı seyir ediyor. Aşağıdaki yeşillenmiş ormanlıq ve qarşı yaqada köklere doğru uzanıp gitmiş sarımsı renkli keniş qayalıqlar onıñ nazarında turuyorlar. Lâcivert semanıñ hiç bir noqtasında zerre qadar bulut yoq. Salâhiddin bekniñ yüzüne sıcaq bir ruzgârçık esiyor, şu qadar lâtif ve mulâyim ki, genç yigitiñ maşuqası onı nasıl oqşayur ise, ruzgâr dahi onı öylece oqşamaq ve müteselli itmek istiyor ve Salâhiddin bek ise yalıñız Ah, Ninkican, Ninkican deyüp turuyur edi. Vucudına sarmış arqanlar ve buqaguların acısı ve zahmetinden ziyade onıñ canını biraat edüp usandırğan şey ümütsizlik ve meyusiyet edi. Salâhiddin beg iqtidarsız bir halda oturdığı pencere ögündeki keniş taş üzerine yıqıldı. Salâhiddin beg, cav havada suraatli qanatlarını sallayaraq, bir qartal quşun uçup kittigini köri yüridi. Ah, eger mümkün olsa da, şu quşun artından havada uçaraq uzaqlara kitsem, sahra-i hüriyette çıqsam da, ahu zar idüp turduğı yerlere vasıl olsam! Ah, menim bülbülim şimdi nerelerde aceba? Altun qafes içinde çırpınıyormı? Onıñ bulundığı maal menim yattığım qaranlıq zindandan rahatmıdır aceba? diye, kendi-kendine tefekkür ediyor idi. Bu esnada demir qapınıñ sürmeleri alınıp, gürültü ile açıldı. Mağara içine üç moğol kirdiler ve Salâhiddin beki yaqalayaraq, Arqaları sıra kötürdiler. Açılmış qapınıñ qarşısına keldikte, Salâhiddin bek ikinci bir mağarayı kördi. Bu mağaranıñ arqa tarafında halılar ile töşelmiş keniş taştan set üzerinde başları sarıqlı ve üzerlerinde alaca halatlar kiyinmiş hakimler ve qadılar sıra ile oturmışlar. Onlarıñ etrafını ellerinde tirler tutan nevbetçiler quşatmışlar edi. Nice mahzun sedalar ve meyüs iniltiler işitmiş mağaradır iş bu mağara. Çoq insanlar nice eziyet ve cour cefalar çektikten soñra kendi qabirlerini burada bulmuşlardır. Onıñ taş divarlarına bütün qanlar serpilmiş ve zemini qanlara boyalmış. Kim bilir, işbu müdhiş mağaranıñ bize namalüm nice-nice acayip esrarı vardır. İşte, Salâhiddin beg dahi bu mağaraday dam olunıp, işbu celâthanede canını teslim eyledi. Man mat aşqa falimat ha keza, lâ hayr fi aşq velâ mevt. Bundan soñra cesür yigitin vucudı degil, hatta namı bile ortadan qalqıp unutıldı. Ve yalınız Salâhiddin beke refakat eden qırq bahadırın namlarına bir hatıra olmaq üzre ehalimi yanında Çufut Qaliye, Qırq er deyu, tesmiye ettikleri mesmuadır. Arabi Yehuda Bihim ise doğduğı şehirden ğayıp olaraq, bir daha nam ve nişanı işitilmedi. Karaimler dahi kendileriniñ genç hahamlarını bir daha körmediler. Zavallı Yehuda Bihimi Yasafu deresi içindeki balta teymez Karaim mezarlığında ecdadı ile birlikte def olunmaq Müesser olmadı. Lâkin merhume Nenkecanniñ çufut qaledeki qabri üzerine Toqtamış han büyük bir türbe qaldırmış edi. İntihai rivaye hikâye. Raqamul Haruf Bir kün mezkür türbeye ziyaret içün Çufut qaleye gitmiş edim. Türbe-i mezküre Çufut qale harabatı ortasında tek ve tenha hal-i sükütte bulunıp, Maziniñ sürür ve yasından haber berir bir şahid kibi turuyur. Nenkecan hanım türbesi, arap usulı mimarisinde yapılmış güzel bir binadır. Onıñ qapusınıñ etrafında hatt-i sülüs, i hadis-i şerife mahquqtır. Ve türbeniñ içinde mermerden bir sanduqa taş mevcut olıp, üzerinde ekseri hurufi mürürü zaman ile silinmiş ve şu satırlar, münaqqaştır. Bu dürbe ruhu cennet bağında olğan Tohtamış hannıñ qızı ulu hanzadelerden Nenkecan hanımnındır. Vefatı, sekiz yüz qırq bir senesi, milâdiy, biñ dört yüz otuz yedi, meşur Ramazan ayında vuqu olğandır. Şu dört-beş asırdan beri taştan şehrin içinde turan aq dürbe-i ziyaetten soñra, zamanı evelden hüküm ve idam mahalle olup Ve halâ Çıñlı qoba tabir olunan mağarayı dahi ketip körmüş edim. Onıñ acayip manzarası halâ közüm ögünde turıyor. Cem-u camnı nuş etti keçti nice biñ Rustem. Ol bezmgir ve baqi alem yine şu alem.